Ndĩ thayũ. Yes. Eh, tũkĩgeithania ĩ, ngeithi ti ũhoro wa atĩ mwathani agocwo. Ngeithi wagĩrĩirwo ũrie mũndũ atĩrĩrĩ, wĩ thayũ? Okorwo wĩ thayũ ĩ, hau nĩ kuga Ngai nĩ akĩgocwo. Ĩ tondũ nĩkĩ? Tondũ nĩ wakĩigua atĩ gũtwĩtha. ndĩ thayũ. Ndiũĩ kana nĩ wanyita ũhoro ũcio. Yes. Rĩu rĩ, ngwĩciria tũkũhũthĩra, hũthĩra rũthiomi rũrũ ndĩrahũthĩra. Ya, mtu wangu popote unatucheki pale hivi, ke tũingĩre rũthiomi-inĩ rwa Gĩkũyũ. Eh, Mr. Rucio arauga "Eh, very much comfortable agĩtũhe ũhoro ũyũ na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Nĩguo, Koguo tũgũtwarana nake ikinya gwa ikinya. nĩguo. ikinya gwa ikinya nginya tũmenye ndũmĩrĩri nĩ ĩrĩkũ. Rĩu rĩ, ũm- ũmũthĩ ũyũ thaa ici ingĩikara haha thĩ Yes, nyanjie kũheana rũgano rwa kũrĩa ndaumire ĩ kana kũrĩa njiarĩirwo ĩ yes. no ngorwo ngĩhĩtia to rũgano rũu ti rwa mahinda maya Okay. nĩ tondũ hena emergency ya ũhoro na emergency ya ũhoro ĩ nĩ gũkorwo atĩ kwĩna contradiction ya ũhoro tondũ tũ- tũgakorwo tũtigerete harĩa ngai angĩenda tũkorwo tũkĩgera Mhm. koguo ĩ tũgakorwo twĩ nja koguo ũndũ ũcio nĩguo emergency nĩguo ingĩũka haha nyambe ndarĩrie tũtanathiĩ na mbere atĩ kuga atĩ ndĩũ wa mbere Ũngĩtua kũnjetha kũndũ o guothe nĩ Russo Mwangi, ngwĩciria ai- aingĩ nĩ manjũĩ Kũndũ- Okay. kũndũ guothe Russo Mwangi. Rĩu rĩ, eh, hĩndĩ ĩrĩa ndaheagwo kĩhonia, thaa ici ũguo kwĩna mathĩna marathiĩ na mbere thĩ na andũ ũngĩmoria no makwĩre nĩ ũthamaki ũyũ ũthamaki ũyũ wĩkuo ĩ atĩ nĩguo ũrateca andũ rĩu mũndũ no akwĩre atĩ nĩ ũhuru ũratũma kũgĩe thĩna ũrĩkũ Na tũrakiuga nĩwe wakombire mathirĩ. Rĩu ũguo nĩguo ũguo nĩguo andũ maroiga. No matiũĩ atĩrĩrĩ, ũndũ ũtanekĩka-ĩ, Ngai akoragwo oĩ. Na atĩrĩrĩ, ta gũ he rũ he ngerekano ingĩhũthĩra njuge atĩrĩrĩ, he hĩndĩ, ĩ gũtirĩ hĩndĩ ciringi ĩragũra thwiti igĩrĩ? Yes. Kana thaa ici ũguo ndũmĩre thaa ici ũguo hĩndĩ ĩgũraga tũmĩthuguiti tũtũ twĩrĩ tũnini? Yes. Ciringi no ĩgũre tũmĩthuguiti twĩrĩ. No gũtirĩ kamũthugwiti o na kamwe kangĩgwa thĩ hatarĩ kwenda kwa Ngai. Kwoguo ũndũ wothe ũgĩkĩka, Ngai akoragwo-ĩ, na nĩ akoragwo na gĩtũmi. Kwoguo-ĩ, nginya mũngĩona nĩ mwaheo mũthamaki ũgũtũma kũgĩe na thirĩ-ĩ, tiwe wĩ na thĩna. Andũ arĩa marathamakĩrwo-ĩ, nĩo me na thĩna tondũ Ngai nĩ eranĩire akiuga atĩrĩrĩ, Ndĩrĩmũheaga mũthamaki kũringana na ũrĩa mũhana. Kwoguo-ĩ, thĩna ti mũthamaki, thĩna nĩ ithuĩ. Arabu-ĩ, thaa ici ũguo-ĩ, kwĩna andũ makomete mathibitarĩ kwĩna mĩrimũ ĩtarahonwo nĩguo nĩguo kwĩna ng'aragu yes maũndũ macio mothe ĩ rĩu nginya ũhoro wa thibitarĩ rĩ ũgu- andũ arĩa arwaru ũkuga nĩ nĩ ũthamaki nĩ thirikari no tugaga thirikari tugaga kũringana na mũthamaki nĩ ndawa nĩũringana na ũtongoria kehũthĩre kiugo kĩu kũringana na ũtongoria nĩo maragiria matũmĩte nginya ndawa ikaga ndũga ti ũhoro wa ndawa nĩ nĩ mũndũ nĩ ararwara nĩgetha athiĩ thibitarĩ yes kĩu gĩtũmire arware nĩgetha athiĩ thibitarĩ yes thibitarĩ nĩ athiaga ndawa hau nĩ tuge nĩ thirikari nĩ gĩkĩ gĩtũmire arware nĩguo athiĩ thibitarĩ nĩ kĩrĩkũ hau nĩ thirikari aca hau gĩti ũndũ ũngĩ Nĩ ũndũ ũngĩ. ũndũ ũyũ ũngĩ nĩ ũrĩkũ nĩ gũkorwo tũtarĩ nĩ gũkorwo tũtarĩ ũngai-inĩ tondũ wa mbere ngai ti mũthĩni thĩna ũkuona ĩno yothe ũtarĩ wa tũtarĩ twakinya mũico thĩna yombirwo na kiugo yes na kiugo gĩkĩ ĩ, tũkerwo ningĩ tũtĩye kiugo kĩu nĩgetha tũtũre tũiganĩrĩte yani tũtũre twĩna indo cia mũigana no rĩu ĩ tũtihotaga ũguo tondũ indo ici ciothe tũngĩenda ĩ ũrĩa ũngĩciciara nĩ kiugo tondũ ngai ndathondekaga atĩ akombombo ũguo atĩ kĩndũ atĩ ako- akorwo nĩ ta kang'ombe kagombe atĩ nĩ ng'ombe ndarĩ ũhoro wa ng'ombe ng'ombe na ng'ũ- na ng'ũndũ ndangĩciũmbombo ũũ na moko atĩ akĩnengeraga andũ nĩ kũgweta agwetaga kũgĩe yes cigoka koguo ĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkũremera kiugo ĩ na nĩkĩo nyi- nĩ gĩciaraga ng'ũndũ na ng'ombe na ndo icio ciothe ĩ nĩ gũkorwo wĩ nacio aca no rĩu ĩ nĩ ndakinyirire ndonire kwĩna thĩna mũnene mũno na ngĩkinya kwĩyũria ciũria na nĩguo ndaheirwo anja nĩ mũtũmbi mwathi wakwa ũrĩa andũ aingĩ mangĩciria nĩ caitani mwathi wakwa no reke njuge hakwa ũrĩ- nĩ ndaheirwo anja nĩ mũtũmbi atĩ nĩgetha thĩna ũyũ yagĩre nĩgetha thĩna ĩhone ĩrabatara maũndũ merĩ Maũndũ merĩ tu, thibitarĩ ĩhingwo na ũhoro wa ng'aragu ũthire, gũkorwo gũtigakorwo na thĩna rĩngĩ nginya thibitarĩ ĩhingwo. Kũhingwo gwa thibitarĩ ti kuuga atĩ rĩu andũ aya andũ makue, aca. Nĩ thibitarĩ ĩrahithwo ĩrahingwo na njĩra ya thayũ atĩrĩrĩ, gũtirĩ mĩrimũ. Okay. Rĩu-rĩ, nĩgetha ũndũ ũcio ũkinyanĩre-ĩ, kũrabatara maũndũ maigana? Merĩ. Maũndũ merĩ peke yake thĩ ĩno ĩhone. Ũndũ wa mbere, na nĩ cindano igĩrĩ. Cindano ya mbere nĩ mũrũ wa mũndũ nũ na Andũ mau- cindano ya kerĩ nĩ kĩrĩthahu nĩ kĩ cindano cigana ũmũthĩ ũyũ thĩ ĩngĩmenya maũndũ macio merĩ yahona guarantee igana kwa igana ũndũ mũgerie maita mũgwanja ũkamenyeka maũndũ mau merĩ mangĩmenyeka thĩ nĩ yahona we maũndũ maigana merĩ Ũ- ũndũ wa mbere nĩ mũrũ wa mũndũ nũ Ũndũ wa kerĩ nĩ kĩrĩ thahu nĩ kĩĩ? Rĩu-rĩ, tũkĩaria haha ũũ-ĩ, nĩgetha andũ tũnyitane, nyendaga kwaria ũndũ mũndũ nginya mũkũrũ kana mwana ekũnyita, nĩgetha hatikagĩe, nĩũĩ mũndũ thũ ya ũhoro ũyũ ingiuga no oke kũheana ũndũ ũngĩ a contradict ũndũ ndĩroiga rĩu hane tarĩ niĩ ngũhĩtagia. Nĩwanyita? Rĩu-rĩ, ũndũ ũrĩa tũrutie harĩa o harĩa kĩambĩrĩria ĩ nĩgetha tũmenye harĩa tũrorĩra ĩ tondũ niĩ ingĩkwĩra thaa ici ũguo ngũkwĩra thĩ nĩ yũrĩte thĩ yothe nĩ yũrĩte na nĩ ngũprove na nĩ na njĩra ĩrĩkũ wanyita ũhoro wĩgiĩ kĩhonoko kana ũhoro wĩgiĩ ũngai thĩ nĩ yũrĩte okay netetwo nĩ nĩ thirikari tuge ĩtagwo ya Mũroma, na ũguo nĩguo ũrathi waugire, na he mũndũ ũkĩte, reke ta nyambe thome rĩandĩko rĩu ũguo ĩ, rĩa gũkorwo kana nĩ tũũrĩte thĩinĩ wa Danieli o hau nĩgetha tũcoke rĩu twanjie tũmenye nĩ atĩa gũthiĩte ũguo, nĩ- tũki- tũgereire ha, andũ ma- mũndũ ahote kũ understand atĩrĩrĩ, ĩ hihi nĩ tũũrĩte ĩ, kana tũtiũrĩte, na angĩkorwo nĩ tũũrĩte ĩ, tũũrĩire ha, na nĩ atĩa kwagĩrĩire gũkorwo gũgĩthiĩ, ĩyo nĩyo dire- dire- direction ĩrĩa tũkũhũthĩra nĩgetha andũ mataũkwo wega nĩkĩ tũrarĩrĩria ndwanyitana rĩu rĩ ngũthoma danieli mũgwanja ĩkanyanjie 21 nyambe nengerere nyambe thiĩ 21 na ngĩroragĩra rĩ ndonire rũtharĩkĩire arĩa matĩaine na ũrĩa wĩ igũrũ mũno ndonire rũtha- nĩ rũhĩa nĩ he rũhĩa rwonekire rwa- rwarahũka rũgĩtha- rũgĩtharĩkĩra arĩa matĩaine na ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ nĩ ngai Nĩ mũtũmbi na rũkĩmatooria. O nginyagia ũrĩa ũtũire ho kuma o tene. Kuma o tene okire. Agĩtuĩra arĩa matĩaine na ũrĩa wĩ igũrũ mũno ituĩro rĩa kĩhooto. Na gũgĩkinya atĩrĩ, acio matĩaine nake makĩgwatĩra ũthamaki ũtuĩke wao. Koguo-ĩ, haha tũrona ũndũ ũngĩ, atĩ he rũhĩa rwarahũkire rũkĩrũa na arĩa atheru rũkĩmatoria Yes. nginyagia ũrĩa ũtũire ho kuma o tene okire twambe tũmenye tũ- tũtikwamba kuona nũ ũyũ ũtũire ndĩrenda tũrutie harĩa thutha nĩ tũgũka tuone ũrĩa ũtũire nũ tondũ kũratuĩka atĩrĩrĩ atheru ĩ andũ arĩa matiaine na ngai ĩ

ma- maheni na maheni nĩmo maova tĩkĩte ma wanyita kũringana na ũguo andũ magĩrĩirwo gũkorwo marĩ ahote nginya oke koguo that means kũringana na ũrathi angĩkorwo atokĩte ĩ andũ nĩ ahote kana ti ahote andå ti ahote nĩ ahote ndauga nĩ ahote magĩrĩire mahotwo nginya oke ta rĩu for Magĩrĩire example ma- tareke tareke hũthĩre rũ- rũthiomi rwa- rũkũ- rũkũrũ wereweka atĩ ng'ania ĩ ekwagĩrĩire kũhũrwo nginya kamau oke

na mundu ndokite yani uyu gutuire ho ndatu ndokite na gitondu uyu tuire ho kuma tene ndokite ri yes bara ndiri ho niyo tiri na riu hindi ria oka ri ati niguo oe uthamaki unyite ndirenda nigetha andu matika contradict ati ni okire angaki ucio tuire ati ni ario ndirenda nguonie wega verse 20 nikio ndathoma nginya verse 22 irauga atiriri yes E, o nginyagia rĩrĩa ũtũire ho kuma o tene okire agĩgĩtuĩra arĩa matĩaine na ũrĩa wĩ igũrũ mũno ituĩro rĩa kĩhoto koguo cira nĩ watuo ituĩro rĩa kĩhoto na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ acio matĩaine nake makĩgwatĩra ũthamaki ũcio ũtuĩke wao koguo ĩ ũthamaki ũgĩki ũthamaki nĩ ũkinyĩte nĩ wakinya na hĩndĩ thaa ici ũtha- thaa ici ũgĩtũraria nawe ũthamaki nĩ mũkinyu aca bado Koguo ĩ, na ituĩro rĩtirĩ rĩrekwo nĩgetha ũthamaki ũkinye. Koguo ĩ, nĩ kuga ũndũ ũyũ ĩ, mũndũ ũyũ ũtũire tene na tene ĩ, ndokĩ. Rĩu reke tũcoke harĩa thutha tũmenye ũyũ ũtũire he, nĩgetha rĩu tũthiĩ tũmenya ta rĩu nda- ndanjĩria nda- ndamba ndaingĩra gatagatĩ nĩgetha andũ maerewe nĩkĩ nĩkĩ tuoka haha kuga tondũ mũndũ ahota kuga haiya nĩkĩ kĩu kĩrathiĩ na mbere na tũtanamba kũingĩra hau rĩ no nyende ũbabanuĩre mũndũ ũratwĩrorera ambe amenye nĩ haro ĩrĩkũ ĩno tũtanakinya kũmenya ũyũ ũtũire ho, twambe tũmarute kĩrĩkanĩro-inĩ, tũmarehe mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũraikara. Oh. Nĩguo marĩrĩti nĩ haro ĩrĩkũ ĩno ũraria. Nĩ ũĩ no ũthome kiugo, ah, ũcio nĩ ũhoro waririo, ũcio nĩ ũhoro we. Mbara ĩno ĩ, nĩ mũtũ, ũnona ũguo mũtũmbi athanĩte ndũkaiye, Yes, ndũkorage. yeah. ndũgatharie mũtumia ndathanĩte ũguo maũndũ ta macio atĩ nduma ĩ mau nĩ mathani ĩĩ mau nĩ mathani nduma ĩka make sure mũndũ ũcio ũrenda gwĩka ũguo ĩ ndareka ĩyo nĩyo mbara ti mbara ngundi atĩ ngũhũre kobi Ehe. nĩ ũkana wanyita nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ ũhoro ũrĩa nĩ wahota nĩ ahota gũ succeed gũkwehereria rĩu ndũrabuata ũrĩa kwagĩrĩire kå nä guo gwä ka atä a kuo nä yo mbara nä wahotwo nä guo kå rwa na atheru kwa njĩra ah, kwa njĩra nguhĩ rĩ kana kũringana na ũrĩa niĩ ndĩranyita rĩ nĩ kuga wahingia maathani ndå rä mbara-inä wä må torania wĩ mũtorania no rĩu nĩho ũkĩte hakagarũrwo ũgakorwo ũra- ndårabuata mathani Koguo Ndũramabuata. no nĩ ngai ũrauga nĩ ngai ugĩte ndũgabuate koguo ũgakorwo wĩ mũhote okay ũrahotwo na njĩra o ya kiugo wĩ mwega no wĩ mũhote no mm. gũtirĩ mũndũ ũrakũria mm. yani nĩ ũreyendera kũhotwo okay ta tutige gũthiĩ hau mũno tutige gũthiĩ hau twambe tũcoke haha thutha rĩu rĩ nĩgetha gũtikagĩa na andũ megũtigwo thutha mm-hmm. tũthiĩ wega bata wa ũndũ ũyũ wothe rĩ nĩ muoyo wa tene na tene niguo kana tiguo Nĩguo. bata nĩ muoyo kando na kũrĩa irio tĩ kũrĩa irio irio icio tiarĩa haha thaa ici yes Kũ- kando na irio ĩ nĩ mũtũrĩre wa nau hangĩ muoyo wa tene na tene hihi ĩ warĩkia kuma gũkũ thĩ kana hihi rĩrĩa mai- mũico wa mahinda ũgakinya kana ũgũkinya ĩ yeah eh, ũgũkorwo wĩ mwena ũrĩkũ kana hihi wakua ũg- watuĩka atĩ nĩ ũkariũka

na after ĩ nĩtũkorwo twĩna muoyo atĩ tu- ũndũ haha eh, na ũmenye ũhoro wa kũrĩa ĩ twagĩrĩire gũkorwo mũndũ ararĩa na ndĩ ti mũrwaru yeah. ũguo nĩguo gũbatiĩ no rĩu ti ti thaa ici ũguo atĩ ũguo thaa ici ũguo, atĩ mũndũ atuĩka ndarĩte na nĩ mũrwaru kũrwara ti agenda ĩĩ ndwagĩrĩire gũkorwo ũguo okay rĩu ĩ thaa ici ũguo nĩ agenda tondũ rĩu ako- ta rĩu ndigwĩciria ministry ĩrĩa ĩrĩaga mbia mũno Yo- ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ta namba igĩrĩ ũguo ĩrĩa ĩrĩaga mbia na ĩrĩaga tũhũ tondũ ĩrĩaga nĩ ũremi reke nyambe ndige gũkinya hau ũguo reke njoke haha muoyo ĩ nĩgetha wone muoyo ĩ tondũ atĩrĩrĩ ũmũthĩ ũyũ ngĩaria haha nĩ nĩ ngũbingwo nĩ he mũ- he mũhunjia ũyũ no ngĩmwĩra oke twaria rege Yeah. rĩu ĩ nĩkĩ we aranĩria ũhoro wa muoyo na niĩ atĩ ndĩraria ũhoro wa muoyo nĩ ta kuga niĩ ndĩrarĩrĩria kĩndũ kĩngĩ nĩ ta ndĩraria atĩ ũrĩa atĩ tũkũhũra andũ niĩ ndiraria ũrĩa tũkũhũra andũ ndĩraria ũhoro- ndĩraria ũhoro wa muoyo no nĩ kĩĩ kĩratũma atĩrĩrĩ ta wĩũria atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ kĩratũma niĩ nake tũkorwo tũtiratwarana niĩ nĩ kĩĩ tũ- gĩgũtũ- nĩ kĩĩ gĩgũtũma niĩ na mũhunjia fulani twage gũtwarana nĩ kĩndũ kĩu kĩmwe nĩ tondũ tũtiũĩ njĩra ya muoyo nĩkĩ

ũngĩ arauga nĩ gũthiĩ ũũ na ũngĩ arauga nĩ gũthiĩ ũũ na ũngĩ arauga gũthiĩ ũũ na nĩ ũĩ no inyuothe mũrarĩrĩria kũndũ kũmwe ĩĩ no rĩu ĩ ĩĩ no no kũhoteke acio atatũ ĩ matiũĩ nairobi nĩ na gũkũ thutha wakwa no he ũngĩ arauga nĩ na gũkũ ũngĩ akauga nĩ na gũkũ rĩ na na ũngĩ akauga nĩ nĩ na gũkũ no no kũhoteke acio othe matiũĩ kana okorwo nĩ ũmwe ũĩ a- acio angĩ matiũĩ kana makorwo othe nĩ morĩte njĩra ĩ thutha na gũkũ thutha

no ithuĩ thĩ tũkauga atĩrĩ ae twacemania muoyo-inĩ no na rĩu ũcio nĩguo thĩna njĩra ya muoyo ũbatiĩ gwĩka atĩ nĩgetha tuone muoyo kĩu nĩkĩo kĩũria nĩgetha wone muoyo wa tene na tene nĩgetha ũkorwo wĩ guarantee wĩ muoyo-inĩ gatagatĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩka atĩa twĩre twĩre tũthome maandĩko na ciugo ici ndĩrakuoti nĩ ngũhũthĩra ciugo ngĩhũthĩra thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa me- magĩtaga kĩrĩkanĩro kĩerũ New Testament. new testament Yes. johana nĩ ikũmi na mũgwanja John 17. Ĩĩ. mũrũ wa ngai kana gatũrũme na nĩ tũgũcoka nĩgetha tũcoke tũmũmenye tondũ ndakwĩra nĩ maũndũ merĩ marabatarania Ũ- mũrũ wa mũndũ nũ kĩrĩrahu nĩ kĩ thĩ ĩno ĩhone nĩgetha Tũtanakinya hau ũguo ĩ, ndĩrenda twambe tũmenye muoyo, nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ, ĩ hihi ĩ, niĩ ngerete nja ĩ, ngiugaga nĩ thĩiniĩ ĩ, kana we nĩwe ũgerete nja ũkiugaga nĩ thĩiniĩ? Twĩmenye tene nĩ tene. Ĩri mũndũ amenye kũrĩa athiĩte. Kana ũhũrĩte gĩthaka, we ũgerete ya gĩthaka, uge atĩ ndathiĩ Nairobi, na wathiĩ Naikuru. Yes. Ĩ, thikĩrĩria. Johana nĩ ikũmi na mũgwanja, ngwanjia ĩmwe. ya kwa wale wanasikia lugha ya Kiswahili ni Yohana 17 kuanzia moja. In English John 17 verse 1. niguo gaturume reke njuge gaturume jesu Yeah. jesu jesu reke nyambe hũthĩre o ũguo o ũguo handĩkĩtwo jesu nĩ oigire maũndũ macio agĩcoka agĩtira maitho akĩrora igũrũ Akiuga atĩrĩ, Awa, hingo nĩ nginyu, goocithia mũrũguo, nĩ geetha mũrũguo naake akũgoocithie. Goocithia mũrũguo, nĩguo naake mũriũ akũgoocithie, kũringana na ũrĩa wamũheire hinya wa gwatha andũ oothe, nĩguo arĩa oothe ũmũheete amahe muoyo wa tene na tene mũhari wa gatatũ nĩguo wĩna bata nĩguo tũ ti ĩyo yothe ĩna bata no harĩa tũkwendaga tũthomei nĩ kũrutia ndarutia haraihu verse 3 ĩroiga atĩrĩrĩ naguo muoyo wa tene na tene nĩ atĩrĩ nĩ makũmenye we ngai ũrĩa ũmwe na wama Okay. naguo muoyo wa tene na tene nĩ atĩrĩ nĩmakũmenye wee Ngai ũrĩa ũmwe wa ma, na mamenye ũrĩa warekirie maũndũ merĩ. Twagĩrĩirwo nĩ kũmenya. Maũndũ maigana? Merĩ. Nĩ kũmenya Ngai ũrĩa ũmwe wa ma, Yeah. na ũrĩa arekirie maũndũ maigana? Ngai ũrĩa wa ma Ĩĩ. na ũrĩa arekirie. Wĩ- Wĩ muoyo-inĩ hau ĩigana. Eh, Ngai nĩ tũkĩhunjĩirio-ĩ, Mhm. no he rũthiomi wahũthĩra ũrĩa arekirie. Ĩhĩ Ngai ũrĩa ũmwe. Ĩhĩ ũnyita wega. Ngai ũmwe ũrĩa wa ma Ũmwe ũrĩa wa ma. na ũrĩa arekirie. Ta reke njũrie atĩrĩrĩ. Eh, No tuge atĩ twambe tũmenye ũrĩa wa ma, ae, tũ, twambe tũmenye Ngai, ĩ, twambe tũmenye ũrĩa arekirie, arabu tũcoke tũmenye Ngai? Aca. Twa, twagi, na reke nyambe thome rĩandĩko nĩgetha rĩrĩ, hatikagĩe rĩrĩ, atĩ no ũrĩa ũrĩambĩrĩra. Harĩa ngũkaga nĩ rĩrĩ, kũringana na rũthiomi rũrũ tũraria, kũrĩ andũ ũngĩhũthĩra ciugo cimaritũhĩre. Harĩa ngwendaga gũka nĩ rĩrĩ, twambe tũmenye ũyũ arekirio nũ. Mhm. Nĩguo mũndũ ũratwĩrorera ahũthĩrwo. Tondũ kiugo Ngai rĩ, kiugo Ngai mũndũ ambanagĩrĩria nakĩo nathari. Na rĩrĩ, thĩna nĩ atĩa? Haha hena ũndũ ũngĩ. Haha nĩ kũgweta tũgwetaga Ngai. no twahota gũkorwo tũtiũĩ Ngai na no tũhĩtie. Ta thikĩrĩria gĩta, ndĩrenda gũthomera ĩandĩko rĩrĩ haha, ũnjĩre kana nĩ tũbatiĩ tũmenye Ngai, kana twagĩrĩire tũmenye ũrĩa arekirie, kana twagĩrĩire tũmenye atĩa. Rĩu tũheo mwerekera no maandĩko. Okay. Tũheo ma- mwerekera nĩ maandĩko. Yeah. Johana nĩ ithathatũ. John 44. 6:44. Eh, Johana ithathatũ 44 ĩugaga atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũka kũrĩ niĩ atagucĩrĩirio nĩ Ithe witũ ũrĩa wandekirie. Nĩ Jesu ũroiga. gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũka kũrĩ niĩ atagucĩrĩirio nĩ ithe witũ ũrĩa wandekirie ũrĩa wandekirie koguo ũrĩa warekirio nĩ jesu ĩĩ ũrĩa wandekirie Ehe, gũtirĩ m- ehe, ũrĩa wandekirie na niĩ nĩngamũriũ- nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria koguo ũrabatara ũthiĩ he ngai nĩgetha agũtware he jesu katiguo nĩguo ndĩrathikĩrĩria verse 45 nĩ handĩke atĩrĩ maandĩko-inĩ marĩa ma anabii nao othe makarutwo ũhoro nĩ ngai andũ othe makarutwo ũhoro nũ nĩ ngai nĩ ngai mũndũ o wothe ũiguĩrĩire ũhoro gwĩ ithe witũ agakĩĩruta-rĩ ũcio nĩ okaga kũrĩ niĩ koguo warutwo nĩ ngai nĩguo kwaribayaga kũthiĩ kwĩ jesu we ndio kana nyita kuhiuhire guku atiriri kanitha ĩ nĩ he mũndũ ndaugire atĩ kanitha nĩ atĩ nĩ igũthiĩ ũgĩtuĩke kĩndũ kĩmwe na nĩ gũthira igũthira akĩona ta ndĩrahĩtia njũrie atĩrĩrĩ mũndũ angĩthi kanitha nĩ ambaga kwĩrwo kunja kwa yesu atoĩ ngai yes wambagĩrĩra kĩ wathi kanitha wambagĩrĩra kũrutwo ũũ Jesu. Tũmagirĩria na Jesu. Na rĩu maandĩko marauga twambe rĩu tũ Twarĩkia atĩ gũkinya kwĩ Jesu rĩu tũkarutwo tũmenye- atĩ Ngai. Tondũ tũthiaga ba- tũthiaga kĩhuta. Yaani mũndũ ũrĩa ũ- ũngĩthiĩ kũmenya Jesu ũtamenyete Ngai Yes. nĩ ũrĩte gĩtagwo kĩagararu. Yeah. Na handa- na hĩndĩ ĩyo nĩ vice versa na gũtingĩhotekeka. Wagĩrĩirwo wambe ũmenye ũ? ngai ngai å rä kå å rä a wa ma Oho, he kiugo itakwenda ũtige ngai wa ma aretwo ngai wake wa ma ma nĩ ndũ ta rĩu nĩwaigua atĩrĩ ndaretwo ngai atĩ wang'ania aretwo ngai wa ũ wa ma ma nũ ma nĩkĩ nĩ kiugo kiugo kĩrĩkũ kana nĩ mwathani ta tũthererie one njĩra tũthiĩ wega tũrerwo nĩ ngai ũmwe twerwo nĩ wega mĩta- nĩ maũndũ maigana marĩa njĩra amwe ũkorwo wĩ muoyo-inĩ gatagatĩ na mũndũ ndagweta maũndũ macio maguaga he mũndũ ũrareciria atĩrĩrĩ "Ah, ngĩkaga ũguo akĩrĩ kaũndũ kahũthũ simbo kũmenya ngai na jesu andũ andũ anjĩra atĩrĩrĩ atĩ ngai ndũrutĩtio ũthu kuma mũndũ e mwana aca nĩgetha nĩgetha tũmenye kana nĩ tũĩ ngai wa ma Yeah. nĩgetha tũcoke tũmenye ũrĩa warekirie tũkorwo twĩ muoyo-inĩ gatagatĩ na hau hau kuma hau ũguo ĩ gũtingĩgĩa contradiction gũtirĩ hĩndĩ tũngĩhĩtũkana na tũme- twĩ maũndũ macio merĩ ĩ gũtirĩ hĩndĩ tũngĩhĩtũkana nawe tũgĩthiĩ kanitha niĩ ngĩthiĩ kanitha nawe wathiĩ kanitha tũkagũthana ciande ũguo tũkiuga haiya mwathani agocwo gũtirĩ ithuothe tũngĩkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe ciĩko imwe angĩkorwo nĩ tũĩ ngai ũmwe wa ma na ũrĩa arekirie tũngĩkorwo twĩ kĩ- twĩ raini ĩyo kĩndũ kĩmwe no ithuĩ rĩu tũhurunjũkĩte ta, ta maiatheru nĩkĩ nĩ tondũ twĩ maheni-inĩ Yeah. no njĩra ya muoyo nĩ atĩa nĩ kũmenya ngai ũmwe na ũrĩa arekirie ndĩrenda tũthiĩ in detail ũndũ rĩ mũndũ ekũnyita ngai ũmwe wa Wa ma. eh, hĩndĩ ĩrĩa gatũrũme a- arĩkirie kwĩhinga thikũ 40 harĩa werũ-inĩ nĩ athire akenjia kũgerio tũngĩthoma mathayo inya nĩ athire agĩkinya nĩ ekũ- nĩ ekũgerio ndĩrenda tũthingĩrie ciugo ciake nigetha tumenye ma ndenda turetha kiugo ma kiugo ma ni iriku na tumenye ni kii kingituma uture muoyo tondu ngwiciragia andu meciragia ati mundu aturagio muoyo ni gwitikia uguo niguo andu moĩ ndenda tuthikirie ciugo cia Jesu hindi iyo Jesu ni atwarirwo ni roho mutheru ni roho weru-ini niguo akagerio nĩ mũcukani nake anina matukũ mĩrongo ĩna ehingĩte kũrĩa kĩ- kũrĩa kĩndũ mũthenya o na ũtukũ thutha Mhm. thutha ũcio akĩigua ahũtiĩ mweri wa gatatũ nake mũgerania akĩmũkora akĩmwĩra atĩrĩrĩ ongorwo nĩwe mũrũ wa ngai Ĩra mahiga maya matuĩke mũgate. Nake akĩmoco akĩmwĩra atĩrĩ, nĩhandĩke nĩhandĩke ti mũgate wiki ũ- ũtũũragia mũndũ muoyo no kiugo o gĩothe thikĩrĩria kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũria mũndũ muoyo no kiugo o gĩothe kĩrĩa kiumanaga kanua

nĩ kĩrĩkũ nĩ mathani nĩgetha tũhakikice kana thaa ici ũguo mũthĩ ũngĩũria atĩrĩrĩ ũngĩũria mũndũ kiugo kĩa ngai angĩkwĩra nĩ bible nĩguo kana tiguo ĩĩ nĩkĩo tuge twĩtaga kiugo kiugo kĩa ngai kĩa ngai na nĩguo kũrĩ nĩguo kũtu no nĩguo gũtuĩkaga nĩguo gũtuĩka ndĩrenda ũnyite wega ta rĩu bible ĩno ĩ ĩna rũgano ĩna history ĩrĩtagwo history ĩna rũgano Eh. ũrakuga ng'ania gĩka gĩka gĩka gĩka no no maũndũ ma gũtũruta mũikarĩre Eh. hena rũga Rũgano. atĩ daudi agĩka agĩka agĩka ng'ania agĩka agĩka agĩka ĩgo tirĩ na rũgano Mũno. hena ũrathi Prophecy. hena prophecy Yeah. hena maũndũ ta poetics poetics books nĩ ta thaburi thimo ĩ ma cia kũ- cia thimo. Ĩ maũndũ yani maũndũ ma gũkũhe hinya ma gũgũtara ũguo mataro no nyita ũguo Ĩĩ. poetics books na hena rĩrĩ hena mangĩ marĩa ma mbere metagwo torati torati nĩmo mandĩko ma Musa Okay. B- na, na rĩu ĩ hena injiri nĩyo ciugo cia Jesu na hena letters cia apostles marũa nĩ marũa marĩa mandĩkanagĩrwo atĩ apostles arĩa matigirwo makandĩkanĩra magatũma kũndũ kũna twamwandĩkĩra twamwandĩkĩra twamwandĩkĩra ĩgũ tiguo ũguo nĩguo ũguo nĩguo bible yothe ĩhana rĩu ũguo ũguo ndagwĩta yambĩrĩirie na torati ĩgacoka history ĩgacoka ũrathi poetics injiri nĩyo ũira wa jesu yes tũgacoka ũhoro wa atũmwo ĩgathira Ũ- icio nĩ indo iria ci maũndũ marĩa marĩa mathondekete bible-inĩ thĩinĩ wa maũndũ macio ĩ kiugo kĩa ngai ĩ nĩ kĩrĩkũ kiugo kĩa ngai